Nies għandhom diversi praspa li ntaqgħu magħhom ġo waħda minnhom malajr. Dinha mhux darba jiena jiġifieri ġratli. Mort iħabbat il-bieb joħroġ xi ħadd jgħidli għadhom kemm ġew jiġbru ta' teġa. Mhux darba darb'oħra ikun hemm jiġifieri xi ħadd jkun jaf li politku jgħidli tu x'sib f'Fred ta' xliek nivvota Fred. U ma jsibnix Fred mela għalfejn kemm se jivvotani.
Jiena l-istess ħaġa ħafna drabi. L-ewwel nett bejn Vassallo u Cassol. Bonġu Dottor Vassallo u l-ħari jgħidu Dottor Cassol. Ma l-agħar waħda kienet qed nitkellmu f'riċeviment, wieħed qed jgħidli għax intom veru nammirakom għax għandna bżonn it-tielet parti għax ma jistax ikun inkomplu hekk, insomma, qed jkompli jfaħħarna u nagħmel fl-aħħar għalli grazzi u komplu hekk ta' Dottor Sant. Ma jidhirx.

Għaliex mhux suppost jieħu xogħol bint li ma tkellimt xejn. U ngħid ukoll ta' isptar, ta' isptar. Mor doppju. U minn dik il-allaw il-ħadd ma nuhu xejn, isptar. Iktar waħda klassika, jiġi wieħed għandi, qalli isma' jien għandi grocer, qed nipprova noqgħod attent biex ma nikxifx l-identità tiegħu, dinha ġrat veru, l-mara qiegħda u taf min hu, qalli jien għandi grocer, qalli taf kemm jien Nazzjonalist, Qalli m'għandi store. Għedtlu minn fejn tridni nġibulek l-istore? Qalli hemm bus stop tal-ġebel, qalli kieku tirranġali nagħlaqha b'shutter qalli u nużaha bħala store. Għedtlu inti bis-serjetà qed tgħidli? Qalli mela, għax tqulli bis-serjetà. Jiġifieri din ġrat veru, naf il-persuna min hu, u probabbli dak jgħid li Mario Galea ma qdinix. Għax fis-sajf kont Għawdex, kunverżjoni mort das-supermarket u meta mort inħallas insomma kien hemm di sales girl u minn taħt il-għajn qisha inħasdet. U fsalt minnhom qaltli qaltli ħsib dak il-Prim Ministru. Għattilha le, għattilha Michael, qaltli ħuh. Qaltli mela ħa ngħidlek u bdiet taqlagħli insomma l-affarijiet biex ngħidilli. U l-isptar oħra mort nara mara. Mort fis-sala nara mara u kif rajtha ħireġ u ġiet waħda qaltli hawn, dott, dott, isma' qaltli dott. Qed hawn aħna jien. Għedtilha għax għandek bżonn. Qaltli arani daqsxejn, fissrani daqsxejn. Għedtilha jiena m'iniex tabib. Qaltli wkoll u bdiet tgħajjarli.
Għanfisis niftakar darba minnhom kont qiegħed ġewwa l-marsa qed inħabbat il-bibien tan-nies u ħariġ li kelb Minn ġol-grad, dak itim li jdejja kelli nagħmel xi tliet punti. Darba minnhom niftakar kont wiegħti l-għajn u mort ġo dar. Id-dar kienet kellha parapett twil ħafna u ħabba hawn ċempilt il-qanpiena u ma fetaħx ħadd, jekk qed ħa ngħolli dil-grada jien, di grada biex tidħol timxi fil-parapett. U malli ngħolli l-grada, ma nafx minn fejn, ħarġu żewġt klieb daqs jiex. U dawn il-klieb jiena l-ewwel ħadd qata' x'għedt ħa jagħmlu għalija, x'għamlu għalija, lili ma taw kasi assolutament xejn u lebtu 'l barra, kemm ili ngħidlek. U ħarbulu 'l da, jien, wara nofs minuta nara 'l dar-raġel anzjan daqsxejn, X'għamiltli, x'għamiltli, ħarbuli dawk issa! U tittarana niġru ma' wetterine kollu biex naqbdu dawn iż-żewġt tiklieb imsarrni f'saqajja illi da mhux talli ħaġġeb il-voti imma talli da se jżidni fil-ktieb l-iswed tiegħu u jgħidli ara terzaqli 'l hawn.